Baý baý pully pully hanlarmyş. Hom olar öýünde öz nigahban bodyguard gerek da, bir nigahban saklawçy gerek da. Özbek özüne bek diýer. Özbeklerde daýaw milletdir ha ýogsa. Höwri diline gaýym, hiç puzurçylyk etmeýär, jasuslyk etmeýän milletdir özbekler. Onda-da şu Özbekistandaki halylara öz öýlerinde, öz gasyrlarynda türkmen nigahban goýýar diýer. Name diýip? Wepadar millet diýip. Gaýratly millet diýip. Wepadar millet, gaýratly millet diýip, türkmeniň itiniň wefasy bar. Çarwada bir öýe gir-de gör, türkmeniň iti hiç myhmany ýaraýandadyr, öýe girendigini görende. Türkmeniň öýüni näme bolmazakam. Şu mahal şeýlemi oň? Şu mahal ýaşaýyş şeýlemi? Türkmeniň içinde şu mahal öýlenýänleri gözle, iki çaga, üç çagasy bar. Häzir biri-birine ynanana. Iki-üç çagasy bar, häzir biri-birine ynanana. Eý jemagat! Eý musulmanlar! Ýaňy ikindini şu Akgala gaýra çetinde okydyk. Şu Akgala girer-girmez ýerde bir gelin dewürtdi, hüjrä dewürtdi, aglapdyr, bir kary bilen kepleşäýip, Allahym şahit aýdýan kepi näme? Ýöne indi ikinden haşa, mydam-mydam milletiň gürrüňini aýdyp, wagyzdan alyp barýar. Ders almaly şu gürrüňlerden. Hakykatan ders almaly-ha. Kim bilmeýär näme zadyň dogry dädigini? Kim bilmeýär halal nämedigini? Kim bilmeýär haram näme? Kim bilmeýär aragyň haramdygyny? Kim bilmeýär zynaň dogry dädigini? Kim bilmeýär namähremiň ýüzüni gözlemek adamyň ýüzüniň nuruny aýyrýandygyny? Adamy nursyz edýär, pasyk edýändigini kim bilmeýär? Haýsy zenany erk adam bilmeýär? Haýsy gelin-gyz bilmeýär muny? Hemme kişi bilýär halal näme, haram nämedigini. Näme diýse goňşy gelin. Bir aglaýar, bir aglaýar. Ahunjan ölüp tapdym kepleşýär sen hop näme diýýäň? Adamy meni urup, ýenjip, dargadym, kül boldum Ahunjan öýümize geldim. Näme diýip urýar? A sen maňa ynanan akdy. Öýümize gelýän bir sagat gelip gelenden soňam ýigrägitdiň, ýigrägitmediň, mydam ýandaňda taýak oýnaýarmen diýýär. Baý aglaýar, baý aglaýar. Şyly han toý edilenine bir ýyl boldy şalaň. O palanymy-ş, kim adamy o palany? diýdi. Hop şu mahal şeýle. Näme adamsy, öz bir bernamasy bar. Milletiň içinde bir bernama görýär, gowy gulak asyn. Filmlerde-de bir zatlary görýär. Zenanasyndan-da bir herekaty göraýýär. Ýalňyşlyk bilendir-ha.

Bir pikirlerinde hapaçylyklar bar. Zindigilerinde bir biderek zatlar bar. Olar ynamdan gaçyrypdyr, dargadyp barýar pahyrlary. Ne aýrylyşyp bilýär, ne ýaşap bilýär. Meniň meniň bolup, şeýtdirip gününi öýmek geçirip-ä, mäjire joganjak wagtyny. Ne iýýär, ne içýär, ne eneatasy, ne dogan-garyndaşy, ne namaz, ne mesjit. Ýöne gününi öýmek kesip-ä-dä şeýtdirip. Ýöne jami-a bir mynahym-da gezip bilerin. Şeýtdem günligin hem kesipde. Ene-atasy Sahaw Hara, eşesi Sahaw Hara, kakasy Sahaw Hara hiç kimde hyýalynda däl. Eý mu'min musulman doganlar! Gürrüň öwürläp-çöwürläp, halkyň habaryndan men çykaýyn. Ders almaly zadymyz şi, Hudaýdan daşlykda adam hiç uzak gülüp bilmez.

Haram däldir edil şol jürek. Daşyndan gülküsi bar-ha şoň. Daşyndan bir hoşy bar-ha. Edil ýaňky süýji köke ýanak. Ýok, du. Emmä şo meýdana barandan soňram sen näme etýä? Başyň aýlaýaýýak diýä. Bir adam, bir gelin, bir gyz, bir oglan. Men ony açyk aýdyp otyryn-ha ýüzümi ýyrtyp. Açyk aýtma zaman bolupdyr-da.

Şol sünýe öýüne baranda, şol adam hökmän sünýe öýüne baranda, eger men süýnmeýän diýse, allaýar şo, şol bir ýykýar şony. Şol ýykylýar, elini kellesiniň eteginde goýup, üf çekýär, ah çekýär, günäli ýadyna düşýär, näme etjegini bilmeýär, awara bolýar, daşaryk çykýar, ahym ýyrak gitýär, soň Rawan şinasa gitýär. Men meriz bolupdyryn diýýär, äfsürdi bolupdyryn diýýär, men ýykylypdyryn diýýär, men meriz bolupdyryn diýýär. Pahyr bilenok ýaňy zäher içipdir. Pahyr bilen Akýagyz samimi zatdan gülüpdir. Ne ene-atasy bilen gülüşip bilýär. Öz aýtýan kepiki, Ne ene-atam bilen gülüşip bilýän, ne ärimden-de ýadapdyryn, ne eleýimden ýadapdyryn. Ol ogşagymdan ýadapdyryn. Ahunjan şu oglan ogşagyny bije urýan men diýýär. Näme diýip, bir zäher içipdir. Bir samimi zat içipdir. Ol näme etmeli, ony şusty-şuw etjek bolsaň? Näme etmeli? Dehret kylmaly, gusl etmeli. Açyk aýdyp ötüň, şol adam bir gusl etmeli. Bir üstünden suw akytmaly-la. Hudaý üçin! Hudaý adam günäden ýuwunsyn diýip suw akytmaly. Bir däret gylaklana kellesinden üç gaýta, sagyndan üç gaýta, iýni päk-de bolsa-ha. Sagyndan üç gaýta, solundan üç gaýta, şo bir gusl edip däret gylsyn. Hammamdan-da çykar, egin-başyňy geýer, eňgar üstüne nur geýdirilen ýaly bolar şol. Şol muny diniň buýrugy, muny pirler aýdýar, ulamalar aýdýar, belki pirleň we ulamalaryň başlygy bolan Muhammet Habibullah aýdýar, aleýhissalatu wesselam. Bir arassalyk, bir nur, bir bereket ýüzüni açylýan ýaly bolýar şol adam. Meselem, mekgäň, mekgäň parçasyny saňa daşyna dolasana näjüre bolar? Şojüre bolýar. Oňa bir iki reketde okaýansoň, özüne perişde boldumyka diýer. Oňam näme bolar diýsene? Gözünden ýaş akmaga başlar, hut buhut. Hut buhut gözünden ýaş akar. Näme, şol günäli çykjak bolýar, onuň ýüregi agyrýar, gözünden ýaş akýar. Şol ertir bilen hüjrede edil sagat on on birde pyjawanjy oglan gelipdir. Oňa bir başga-da kän märeke bardyr, elli nefer dagy bardy, myhman bardy hüjrämizde, bir aralarynda bir bäş-on dagy gürrüň berdik. Oňa ol jawanjy oglan, garaşy oglan-a, Aşa git, otaga gir, ahunjan bir sataşjak. Bir aglaýar, bir gözünden ýaş akýar, Heý, şo wagt bolsaňyz-a! Çuhal Artu meni ilim buduna tutup otyn, kep tapmak, Ahal Artu, Ahal Artu, Ahun jan men günä etip sen, men näme etdim, men heý aýtýan günäňi aýdyp ýörme, Hudaý Kerimdir, Hudaý Erhamul Rahimindir, şu özi halaýyn diýip duranaka, şol günäsi dökülip durdugyda şoň, şoň muňa näme ýadym etişýä, eý bu Allaň gudratyny, meni şalkym siňek edip bärme, şu gün ertir bilen öýlä çenli ýüz metre bilen oturyşandyryn, şu gün-ha çarşenbe güni. Ýüzünde bir hok nahy bardy. Oglan şonda näme ýardam etişýä? Heý, siz ýuwan oglan aglap dur. Häzir şu on ýylyň içinde şeýle milletiň içinde ösdänine şu kyrk ýaşdan ýokary adam häzir aglap bir Ahunjan men günä edipdirin, men toba etdirin diýip häzir göremzok-da şol ýuwan adamlardan. Näzirek, däli jöwan oglan gözünden ýaş akdyryp, bir aglaýar, bir aglaýar, bar, gözläp dur, aglama. Otagdaky oturanlaryň hemmesi aglap oturypdyr, şony gör. Hemmesi gözden ýaş akyp otyr. Ol Iman gözüniň ýaşy dagy buýr-buýr dökülip otyr, perişde dökülip otyr, Nur dökülip otyr, Iman dökülip otyr. Gursagy çaýkanýardy, gözünden ýaş akypdyr oka. Iman diýýärdi şoňa, Nur-i Iman! Allahu nurus samawati wal ard, Yşk diýýärler şoň adyna. Bir adam ýitigini tapsa, oguljygyny ýitirse, bir adam oguljygyny ýitirse, ertesi gün tapsa gözünden ýaş akarmy, akmazmy? Gujaklap durka oglunyň ene ikisi aglamarmy? Aglar, näme diýip aglaýanlaryny bilmez. Şo jowan oglan nämä aglaýar diýsene? Şol din, şol iman, şol nur şoň ýitigim işte. Bir ýyl, iki ýyl, üç ýyl, Bir ýyl, iki ýyl, üç ýyl şu Nury imandan daşa düşüpdir, indi girdi gujagyna, edil bir ene öz oguljagyny tapman, tapmany bir küýüp soňram bagryna basyp aglap duran ýaly aglap otyrda. Pakat şoşuň delili. Näme diýip aglamaly ýogsa? Hiç zamanyň adamlarda aglaýamy ýogsa? Galdy aglamak. Emma şu gün byr-byr dökülýär-de, näme diýip, ýitigini tapdy, ýitigini tapdy, ýitigini tapdy, balasyny tapdy, balasyny, ruhuny tapdy, janyny tapdy, Hudaýyny tapdy.